Oglanlar we gyzlar bu gün bizde abzorda Nothing Phone üç a. Geliň bu gowja zada ýakyndan seredeliň. Näme diýýäňiz? Sagadymy nirden aldym diýip soraýaňyzmy? Hawa hakykatdanam diýseň üýtgeşijek sagat, bular ýalak sagatlar we başgada isleseňiz ina şular ýaljak model sagatlary Top sagat magazynyndan tapyp bilersiňiz. Ina aşakda olaň instagramyny we tiktok sahypasyny goýýan arkaýyn geçip görüň. Biz bolsa Nothing Phone üç a bilen dowam etýäs. Oglanlar gyzlar baryňyz bilýäňiz men nothing brendine ullakan söýgim badyr şoň üçinem bul brendiň telefonlary meň üçin diýseň bir üýtgeşik bir zat ýalak bolup görünýä meň özümde nothing brendiniň iň birinji telefon bolan nothing phone bar bady şony epes wagt ulandym we ynanaýyň meň bir elimden ençeme telefon geçdi ýöne edil şo telefon ýalak içiňde bir üýtgeşijek duýgulary döretýän telefon ýokdy dogrymy aýtsam Üç A-da edil Nothing Phone bir ýalak premium segmentdaky telefon däl, iň gymmady däl, flagman däl, bul orta segment. Ýöne oňa garamazdan onda-da buňa bir öz üýtgeşijek fişkalary bar, häzir olar bilen hem tanşarys. Elbetde hemme zat, hemme fişkalar göni upakowkadan başlaýandyr, görşüňiz ýalak ne iPhone, ne Samsung, ne-de başga bir hytaý brendler beýdip, Öz telefonlaryny upakowka edenoklar, bular ýalak üýtgeşijek upakowka diňe Nothing-da badyr. Ina ýüzünde üýtgeşijek teksturasam bar korobkasynyň, açýaň welin Nothing-dan size bir Dabro požalowat diýen ýalyja hatam bar Nothing-iň bir nemesine goşulanyňyz üçin minnetdarlyk şeklinde diljagazam bar çekip telefonyň özüni şeýdip çykarar ýalak. Ýöne korobkaň içinde başga üýtgeşik zat ýok, ýönekeýje Type-C, Type-C kabel we elbetde özüniň firmenli stilistikasyna ýerine ýetirilen şular ýalyjak ene igolkasy, prozraçnyý stilde bulam ýerine ýetirilendir. Diýseň üýtgeşijek we özboluşlyja. Bolýa, bu zatlaryň barysyny gyra aýyrýas sanym telefonymyzyň özüne seretýäs iň esasy zat ene şu taýda oglanlar we gyzlar. Buny seresaplyk bilen şeýdipjik açalyň. Mhmm. Kaçestwo, kaçestwo diýilýän zat daşynda şul daşyndaky upakowka edilen kagyzda-da bildir ýaogundyr, beýlekirek ýalar akyp ýatan zat däl länim, gatyja kagyzdyr. Uff! Telfonyň dizaýnjygyna seredäýiň-dä, buň sypatjygyna seredäýiň-dä, geliň ony ýakalyň we oňa çenli buň daşky keşbi bilen tanyşalyň. Telfonyň gapdal ramkalary dolulygyna plastikden ýasalan, howwa alýumin däl, Ýöne muňa garamazdan ol matowy ak reňke reňklendi we eliňde diýseň gowuja duýulýandyr. Telefonyň arka tarapy aýna geçen ýylky iki A-dan tapawutlylykda, sebäbi geçen ýylky iki aýna plasmasdy we ol eliňde bir hiljek arzan duýgulary döretýärdi, bu telefon kän bir olar ýalyk arzan görnenok, gaýtam öz bahasyndan gymmadragam görünýär. We elbetde Nothing-iň iň esasy aýratynlygy bu lobaň prozraçnyý arka tarapy. Görşüňiz ýalyjak dürli-dürli uzorlar bar arkasynda we. Meň pikirimçe şu dizaýn owadan. Men halaýan şular ýalak zady, ýöne hemme kişi buny halaman biler. Ýöne nähilek bolsada Nothing-yň smartfonlary siziň içiňizde belli bir duýgulary döretýär. Ina meselem üçin alýas şul meň pikselimi. Seretýäň hiç hilek ýagdaýda beýleki telefonlardan üýtgeşik bir tapawutlananok. Howwa pikselleňem öz bir dizaýn kody ba, ýöne olar ýalak bir üýtgeşik dällä ýönekeýje telefonlar ýalak. Nothing bolsa özüne üns çekip bilýän smartfon. Diýeli siziň eliňizde on alty pro max bolsun tapawudy ýok, beýleki eliňizdede şu bolsa adamlar şoňa beter üns berer. Sebäbi täze ayfonlar, täze samsunglar, täze xiaomi, redmi, mi hiçisi olar ýalak adamlaryň ünsüni çekýän zat däldir. Nothing bolsa size şol ünsi çekip bilýär. Telefonyň gapdal tarapynda ýene görşüňiz ýaly iki sany knopka bar. Ýokarkysy power knopka. Knopkalaryň hemmesi metaldan ýasalan. Ýene bir bellemeli zat gara reňkde özlerem. Power knopka bar. Oň aşagynda-da ýörite essential space diýip bir ýörite funksiýany ýerine ýetirýän bir knopka bar. Oň bilen hem soňurrak häzir tanyşarys. Telefonyň beýleki tarapynda bolsa iki sany ses sazlaýjy knopkalar bar. Aşagynda dinamik, type-c port, mikrofon, sim lotok. Ýokarsynda-da goşmaça mikrofon bar we bolly başga hiç zat ýok. We şu telefonyň dizaýnynda meň iň halan zadym olam tekiz ekran. Hiç ýelek eýt ýok, zat ýok, prosta tekiz ekran we bu we bulam telefona eýýäm bir flagmandan duýgusyny berýär sebäbi ýada salsak soňky aýfonlaram, samsunglaram hakyky flagmanlar, pikselleram barsy tekiz ekranly gelýändir. Meniň pikirimçe bul diýseň gowy. Ina telefonymyza açyldy, ýanny men ony ýaňy nastroýkada etdim. Indi şulyň aboloçkasy barada üns çekesim gelýän zat bar. Oglanlar we gyzlar, Nothing OS öz içinde güýçli prosessor bolmazlygyna garamazdan, tiz ýatlaň ýoklugyna garamazdan, Nothing OS Telefonda diýseň gowy işleýändir we hiç hili ýagdaýda doňup, bir bagryňy ýakan hereketleri etýän däldir şu telefon. Men size buny Nothing Phone bir-iň ulanyjysy hökmünde garantiýa geçip aýdyp bilýändirin. Bir ýyl ulandym, ýekeje saparam telefonyň doňup, bagryňy ýakan ýeri ýok, hemme zat diýseň çalt işleýär. Indi serediň, telefonyň içinde Snapdragon ýedi S Gen üç prosessor oturdylan. Oň gapdalyndan sekiz gigabaýt-a ram, bir ýüz ýigrimi sekiz gigabaýtam hemişelik ýadam bardyr. Ýöne birje bolmaýan zady, meselem, şu baha segmentdaky Galaxy A elli altyda ýadyň standartlary diýseň çalt, diýseň täze standartlar, bärde bolsa köne standartdaky ýatlar oturdylan. Indi adamlar şu telefony satyn alanyndan soň özüniň instagramlarynda, twitterlerinde bir nägileliklerini bildirip başladylar-da, CarlPay şu brendiň esaslandyryjysyna ýüzlenip, näme üçin olar ýaly ýatlar bar diýip, We Karlpaý diýseň ýönekeý jogap berdi, Oglanlar siz bossanlara seretmäň, telefony alyň we ulanyň, şo işeýşine baha beriň diýdi. Bu diýiligi näme bu diýiligi Karlpaý şeýle bir öz önüminde bir öz önümine göwni ýetýä, şto täze ýatlaň bolmazlygyna garamazdan oň önümi diýseň çalt işeýä we men hakykatdanam oňa goşulýan sebäp telefon hakykatdanam meselesiz işäp dur hiç hili problemasam ýok basýaň açylýa. Siziň uzetýän göni ýapylyp dur, kamera açylyp dur, nastroýka, hemme zat hiç hili problemasyz işläp dur telefon diýseň çalasyn. Bu zatlara bolsa elbetde Nothing OS-iň optimizasiýasy esasynda ýetilýändir, Nothing elmydama öz oboloçkasyny beýlekilerden has bir içgin seredip optimizasiýa etýän brenddir. Umuman aýdamyzda, ýagdaýlar şolar ýalyk. Men size şol naseňk OS bilen tanyşmaklygy maslahat berýän. Sebäbi şol operasion ulgam siziň içiňizde üýtgeşik duýgulary döredip biler. Aýfonlar, Samsunglar ýa-da beýleki hytaý smartfonlaryň hiçisem naseňk ýalyk bir Operation ulgam tarapdan içiňde bir duýgular döredip bilenok. Buňa iň ýakyn operation ulgam ol ine Google Pixel-iň içindäki Pixel Experience. Bulam diýseň gowy çalt işjeýär, ýöne daže şol Pixel Experience-a-da Nothing OS-daky käbir fişkajyklar ýetenok. Bu telefon bilen bilelikde bu Pro model hem görkezildi, Nothing Phone 3a Pro. Egerde şu wideo on müň laýk alsa onda hökman üç a pronam getireris raspakowka ederis we oň bilenem ýakyndan tanşarys şoň üçin laýklaňyzy gysganmaň dostlaryňyz bilen paýlaşyň we kommentarijykda hökman bir zatjyklary belläp geçiň bu smartfonda alty nokat ýetmiş ýedi duýmlyk ýüz ýigrimi gerclik amoled ekran oturdylandyr we ekran diýseň ýagty we reňkleri örän gowy görkezýär umuman aýdamyzda nothing-iň ekranlary bilen hiç haçanam üýtgeşik bir problema ýokdy olar elmydamada gowudy. We ýene bir esasy üns çekesim gelýän zat ekranyň gapdalyndaky ramkalar. Hawa olar gaty inçe däl, täze aýfonlardaky ýalyk, S ýigrimi bäşlerdäki ýalyk inçe däl, ýöne bu telefon olaň baha segmentinde-de däl, düşünýäňizmi, has arzan olardan we öz baha segmentinde şular ýaljyk dört tarapyndan hem deň ramkaly ekran hödürläp bilýän telefonlar diýseň az. Bilýän Samsung bazardaky iň gowy ekranlary etýän kompaniýa, ýöne oňa garamazdan, Şu baha segmentinde aýerlalty satylýar, aýerlaltyň aşagynda ullakan podborodok bar, üstesine-de ekranyň şymy gözüňe alyk gelýär. Umuman aýdaňda bir şym derejesini deňeşdirseňem Nothing-iň ekranlary Samsung-yňkydan has gowy bolýandyr. Geçen ýylky Nothing Phone iki A-da iki sany kamera bardy. Bu ýylky üç A-da bolsa üç sany kamera bar. Entereýdiň bärde esasy obýektiw elli megapiksellik, oň gapdalyndan elli megapiksellik fo telefoto obýektiwi zoom etmek üçin, Üçünjisi bolsa sekiz megapiksellik ultra giň obýektiw. Geçen ýylkyda iki sanak elli megapiksellykdy, esasy we ultra giň obýektiwdi. Indi hakykada, hakykat diýip seredeliň oglanlar we gyzlar, Nothing-iň hiç bir telefonam surat wideo düşürmek üçin niýetlenen däldi. Ony men boýnuma alýan we hakykatdan hem şu telefonyň şu baha segmentde satylýan telefonlaryň arasynda şundan has gowy kamera düşürýän telefonlaryň sany diýseň kän. Daže bundan arzan telefonlaram mundan gowy suwata kamera wideo düşürip bilýä ony men boýun alýan ýöne şu telefonlaň hiçisi siziň içiňizde şular ýalak şu telefonyň berýän duýgulary ýalak duýgulary döredip bilmeýä oňada ynanaýyň bärde kameralaň üçüsem esasy kamera ýende ýagşy erbet däl ýöne beýleki ikisinden üýtgeşik bir derek ýok umuman aýdamyzda Surat we wideo üçin niýetlenen däl bu telefon. Bu telefon düýbünden başga zatlar üçin niýetlenendir. Nothing-iň esasy aýratynlygy, esasy fişkasy diýsegem bolýar, ol hem-de şu arkasyndaky glifler, olarynda ýanýan çyrajyklar bir dürli-dürli ssenariýlara görä üýtgäp bilýär, ýanyp bilýär, öçüp bilýär. Ýöne meň bir iň esasy ulanýan funksiýamda-da Nothing Phone ulanýarkam Flip to Glif, glif diýilýän funksiýajygy bardy, ýene görkezeýin, Nastroýka girýäňiz, Glif interfeýs we Flip to Glif. Şu zady siz ýakýaňyz, telefony bloga salýaňyz we ekranyny aşagydyk goýýaňyz welin, telefon Flip to Glif režime geçýär. O režimde telefonyň hemme sesler zatlar kesilýär, polny öçýär we uwdimleniýe gelende ýa size jaň gelende diňe şul gliflaň kömegi bilen, size habar berilýändir. Bu bolsa bir siz işläp otyrkaňyz biderek zatlara ünsüňizi bölmezlik üçin diýseň gowy rişenýalaň biridir. Men şony ulanýardym we Pixel-de maňa şol funksiýa diýseň ýetenok. Umuman başga hiç bir telefonada o ýok, sebäbi hiç bir telefonda başga glifler ýok. Başga-da Telefonyň sesini sazlaňyzda ýene görşüňiz ýaly ol ulalyp bilýär, kiçelip bilýär. Taýmer goýaňyzda şu taýlar üýtgäp bilýär. Jaň gelende olaň grifleriň hemmesi oýnap durýar. Ine görkezeýin. Girýäs, girýäs we ine her tüýsüje ringtonlar bar we şo ringtonlara görä grifler üýtgäp Ýanyp durýandyr. Kän bir peýdaly zat däl durmuşda dogrymy aýdaýyn isleseňiz olary öçürip bilersiňiz köp adam halanogam ýöne şolar ýaljak mümkinçilik bar. Indi ýaňky belläp geçen täze knopkamyz bu knopka näme etýä? Diýeli siz bir ýerik girdiňiz we skrinşot etjek bolýaňyz şu knopkany basyp saklap durýaň welin skrinşot edilýä. Bul bu knopkaň birinji mümkinçiligi prosto skrinşot etmek. Ikinji, meselem siz bir ýere girdiňiz we skrin baskylap gap durýan skrinşot etdiňiz, goýbereňzok welin şuda göni diktafon işläp başlaýar we siz şul eden skrinşodyňyza ses bilen zametka berip bilýäňiz. Diýeli men bir zat gördüm haladym instagramda satyn almaly we men diýýän aýlygymy alamda men şu zady satyn almaly. Boldy goýberdiňiz, skrinşot ýaňky sesiňiz bilen ýatda saklanyldy. Indi o skrinşotlary nirde görmeli galereýada olar çykanok. Şu knopka iki sapar basýaňyz bolyn ýörite täze näme açylýar bir täze priloženiýa açylýar space diýip basýaňyz we şuň içinde ina edýäňiz eden skrinşodyňyz we öz ýazan sesiňiz. Köp ýöreňzok bolyn şu gün diktafon işläp başlaýar we siz şul eden skrinşodyňyza ses bilen zamertňa berip bilýäňiz. Diýer men bir zat gördüm adyny sen ýazypsyň Akbaryň. Gördüňiz? Bilemok bulam bir durmuşda gerek funksiýamy ýa gerek däl funksiýamy ýöne umuman şolar ýa mümkinçilik bar umuman täze knopka goşupdyrlar etmedik bolsalaram bolardy ýöne ene edipdirler bir hile ýöne etmek üçin edilen zada meňzeýä aslynda dogrymy aýdaýyn kän bir Ulanyljak zada meňzänok, ýöne onda-da bamy ba, bolany. Nothing Phone uçaryň içinde bäş müň miliamper sagatlyk batareýa oturdylan we ol meselesiz bir gün işläp biler, ýöne ondan kän zada garaşmaň, üstesine-de telefon elli watt bilen zarýadam alyp bilýändir. Bolly, ine oglanlar we gyzlar, telefona birinji bakyş. Şular ýaly, eger-de bu telefon sizi gyzyklandyran bolsa, eger-de siz ony halan bolsaňyz, onda arkaýyn Garant Mobile dükany bilen habarlaşyň. On müň laýk alsa, Pro modelinem görkezýäs we iň esasy belläsim gelýän zat bar. Gözüňiz bilen gördüňiz, men şu telefony özüm karobkadan ýaňja açdym. Şoň şanyna şu telefony, edil şu telefony açylany siz öz bahasyndan bäş ýüz manat arzan satyn alyp bilersiňiz. Meň pikirimçe bul diýseň gowy. Zdelkamy ka diýip pikir etýän, sebäbi telefon hiç hile ulanylmadyk, özümjik açdym we şoň şanyna bäş ýüz mandam arzan satylýa. Bu wideo size gyzykly we peýdaly bolandyr diýip umyt etýän, Garan Zakaz akkauntynada hökman podpisatsa ediň telegramda, indiki wideolarymyzda görüşýänçägem hoz, sag boluň!